Ydych chi gallu dyfalu pa teimlad sydd yn pob fideo? Os na, peidiwch â phoeni, byddwch yn gallu gwrando ar y fideo yma a gobeithio ateb cyn y diwedd. Pob lwc! Yr emosiwn gyntaf fydd... hapus! Mae pawb wedi teimlo'n hapus o blaen ac mae pawb yn hoffi teimlo'n hapus. Felly, byddwch yn teimlo'n hapus os ydych yn treulio amser gyda'ch teulu, ffrindiau, edrych ymlaen at rhywbeth, neu chi'n mynd i wneud rhywbeth sy'n llawer o hwyl, neu os ydych chi wedi gwneud rhywun arall i teimlo'n hapus. Bydd gwên mawr eich wyneb ac mae rai pobl yn gweud bod nhw'n teimlo'n dwym y tu fewn, a gall corff chi teimlo wedi ymlacio a bod chi'n gyfforddus. Pam ydych yn hapus? Mae popeth yn teimlo'n wych! Dwi'n teimlo'n hapus pan dwi allan yn cael awyr iach. Yr teimlad nesa yw teimlo'n unig. Mae'r teimlad unig, lonely, yn un sydd yn gallu wneud ni'n drist iawn. Falle'r ydych yn teimlo bod llawer o deimladau nad oeddech yn eu deall a dydych chi ddim yn medru eu trafod gyda neb. Rydw i'n siŵr y bydd lot o pobl wedi teimlo'n unig dros y cyfnod anodd yma, le nad ydych wedi gweld eich teuluoedd a'ch ffrindiau. I helpu eich hunan pan yr ydych yn teimlo'n unig, gallwch tria wneud ymarfer corff fel yoga neu mynd mas am dro, rhoi galwad i ffrind neu rhywun o'r teulu, felly trio coginio rhywbeth newydd, unrhyw beth yr ydych yn mynd i fwynhau wneud. Mae'n beth rhyfedd i ddweud Ond rydw i weithiau yn teimlo'n unig yng nghanol torf fawr o bobl. Byddai'n gweld plant yn chwerthin a chwarae, hen bobl yn eistedd a sgwrsio, a ffrindiau yn hapus i gwrdd â'i gilydd. Dyna pryd fydda i'n sylweddoli fod angen cwmni arnon ni gyd, rhywun i siarad gyda nhw, a dyna pryd fydda i'n ffonio ffrind am chat. Yr teimlad nesa yw pryderus. Mae'r teimlad pryderus yn meddwl worried yn Saesneg. Yr ydych felly yn teimlo bod rhywbeth ddim yn iawn. Felly yr ydych chi'n cael trafferth i cysgu, poeni am rywun, pryderu am brawf, neu siarad y flannad osbarth, neu hyd yn oed pryderu am fod yn sal. Pam yr ydych yn teimlo pryderus, efallai byddwch yn teimlo fel crio neu gyda bol at ost. Gallwch chi helpu eich hunan trwy newid eich meddwl i newid y negyddol i'r positif ac i gwynebu'r pryderon. Os gallwch egluro beth yw eich pryderon ar sut mae fe'n teimlo yn eich corff, bydd yr oedolyn gallu helpu chi ac eich cefnogi. Rwy'n teimlo'n bryderus pan dwi'n cwrdd â rhywun am y tro cyntaf. Un o'r pethau cyntaf sy'n mynd trwy fy meddwl yw falle pa fath o argraff ydw i'n mynd i gael ar y person 'na. Ydyn nhw'n mynd i hoffi fi? Yym, ydyn nhw'n mynd i farnu falle fy mhersonoliaeth, golwg, ac yn y blaen. Felly mae'r holl bethau yma yn mynd trwy fy meddyliau, sy'n arwain mlaen wedyn i wneud fi deimlo bach yn nerfus. Felly dyna un o'r pethau sy'n gwneud i fi deimlo'n yn bryderus. Y teimlad nesaf yw teimlo cyffrous. Mae'r teimladau cyffroes yn go debyg i'r teimlad hapus, ond gyda'r teimlad cyffroes, rydych yn edrych ymlaen at rywbeth yn eich dyfodol. Falle byddwch yn edrych ymlaen at roi cwtsh i'ch teulu neu ffrindiau nad ydych wedi weld am amser hir. Dwi'n siŵr bydd lot mawr o chi yn gyffroes iawn i fynd nôl i'r byd chwaraeon fel pêl-droed, rygbi a phêl-rwyd. Weithiau mae teimlad cyffroes yn gallu wneud i chi teimlo fod pili pa lan dawnsio rownd eich stumog, a byddwch chi ddim yn gallu stopio gwenu. Helo blant! Rwy'n teimlo'n gyffroes iawn pan dw i'n cael pâr o sgidiau newydd. Helo blant! Rydw i'n teimlo'n gyffrous ar noswyl Nadolig. Dwi'n ffeindio'n anodd i cysgu wrth feddwl am y ddathliadau sydd i ddod. Rydw i hefyd yn teimlo'n gyffrous i fod nôl yn yr ysgol cyn bo hir, ar ôl y cyfnod clo yma. Dwi methu aros i weld chi gyd. Y teimlad nesaf yw ofnus. Mae'r teimlad ofnus yn un bach anodd iawn sydd yn emosiwn cryf i chi fel plant ac i ni fel oedolion. Efallai mae rhaid i chi siarad o flan y dosbarth, ydych chi wedi mynd ar goll yn ar farchnad neu rydych wedi cael hyn llefe, nightmares yn y nos. Mae yna llawer o bethau gallwch fod ofn nhw. Y ffordd yr ydym yn delio gyda'r teimladau yma sydd yn bwysig. Mae'n bwysig i siarad ag oedolion am eich pryderon ac allan nhw helpu chi i ddatrys nhw. A bydden nhw'n wneud i chi teimlo'n well ar y pen draw, a byddech wedyn yr pryderon yn diflannu. Yn eich corff, gallwch deimlo bod eich bolau'n mynd rownd a rownd a gall teimlo bod eich calon yn curo'n cloi iawn, a gwneud i coesau chi weithiau teimlo fel jeli. Ofnus. Beth yw ofnus? Wel, ofnus yw teimlad dydych chi ddim yn hoffi. Rydw i'n ofnus o'r tywyllwch. Y teimlad nesaf yw teimlo tym bach yn swil. Rydw i'n siŵr bod pawb wedi teimlo'n swil o blaen. Efallai roeddech wedi teimlo'n swil ar eich diwrnod cyntaf yn ysgol neu'n cwrdd â rhywun newydd am y tro cyntaf. Mae'n galed weithiau cyfathrebu beth yr ydych yn eisiau gweud pam yr ydych yn teimlo'n swil. Pam yr ydych yn teimlo'n swil, falle byddwch yn chwysu a eisiau cuddio neu cerdded i ffwrdd. Gallwch ddysgu cwpl o ymaferion anadlu i helpu chi teimlo'n well ac i siarad â rhywun chi'n ymddiried ynddo. Helo bawb, dwi'n teimlo bach yn swil weithiau pan dwi'n cwrdd â phobl newydd neu dod i nabod pobl newydd, yn enwedig pan fi ar gwrs gyda'r gwaith neu falle cyfweliad neu rhywbeth fel yna. Er teimlad swil. Mae pawb rywpryd yn eu bywyd yn teimlo'n swil. Fi 'di bod yn swil llwyth o weithiau yn bywyd i. Er enghraifft, o'n i'n twmlo'n swil pan o'n i'n ysgol, oedd rhaid i fi cyflwyno gwaith. uh, o'n i'n swil pan o'n i'n cwrdd â pobl newydd. Dal yn teimlo'n swil yn siarad o flan chi weithiau yn y dosbarth. Mae'n iawn. Mae oedolion dal yn teimlo'n swil a mae plant yn teimlo'n swil. Pan bod chi'n swil, bod chi'n teimlo'n nerfus, efallai neu ansicr efallai, oherwydd gallu bod yn sefyllfa newydd, fel cwrdd y pobl newydd. Nid fel unrhyw sefyllfa o jyst sefyll o flaen y dosbarth a cyflwyno gwaith, neu, neu bod yr athrawes neu athro yn gofyn i ti ateb y, y cwestiwn. Mae pawb rhyw pryd yn twmlo'n swil. Y teimlad nesa yw teimlo'n sâl. Mae teimlo'n sâl yn deimlad ofnadw a ddim yr un y gallwn ni reoli gan fod ein corff yn ymladd salwch. Mae'r teimlad sâl yn gallu cynnwys pen neu bola tost, frech a ieir, gwddg tost a llawer o bethau arall. Ond rydych chi'n ffodus iawn i gael teulu a ffrindiau ac athrawon sy'n eich edrych ar ôl chi yn dda iawn pan ydych yn teimlo'n sâl. Ma' teimlo yn sâl yym dych chi ddim yn gallu reoli wnna mewn ffordd, ma' e'n dod drostoch chi pan chi'n teimlo'n sâl pan 'ych chi'n dost, pan chi ddim yn teimlo'n hwylus, falle bod annwyd 'da chi ne' ma' peswch 'da chi, chi'n teimlo'n flinedig, ma' wnna'n golygu bo' chi'n teimlo'n sâl. Y teimlad nesa yw teimlo'n blin. Mae'r teimlad blin yn weithiau'n anodd i reoli. Gallwch teimlo'n flin drwy'n teimlo bod neb yn gwrando arnoch chi, rhywun yn gas i chi, mae rhywbeth annheg wedi digwydd neu bod chi wedi cael y bai am rhywbeth nad oeddech wedi ei wneud. Gyda teimladau flin, mae'n deimlad yn dod yn sydyn ac cyn bod chi'n meddwl rydych wedi gweud neu wneud rhywbeth rydych yn teimlo'n euog am nawr. Efallai byddwch eich corff yn dynn, neu rydych chi eisiau crio, efallai bod eich gwyneb wedi sgriwio i fyny, y dyrnau yn gwasgu'n dynn, a rydych chi'n agor eich ceg ac yn gweiddi. Y peth gorau i'w wneud pan ydych chi'n teimlo'n flin yw cael amser i ymlacio neu awyr iach ac wedyn trafod yr hyn a oedd wedi cynyrfu chi lan ac ymddiheuro gan gweud, rwy'n flin. Helo, mae teimlad uh, blin, teimlo yn flin, yn gallu dod drostoch chi'n gyflym dros ben. Gallu fod yn rhywbeth bach sy'n achosi chi teimlo'n flin, okay? neu chi teimlo'n grac, felly bod chi'n colli tymer, bod chi'n mynd yn goch tu fewn, okay? A, ond mae'n gallu cael ei reoli'n eitha rhwydd hefyd. Yr teimlad nesaf yw teimlo'n trist. Mae pawb yn gallu teimlo'n drist weithiau. Efallai eich bod wedi colli tegan, anifail anwes, neu mae rhywun yn eich teulu wedi marw. Mae'r teimlad yma'n gryf iawn oherwydd rydych yn gwelisio nhw'n fawr iawn. Mae rhai pobl yn teimlo'n drist oherwydd mae rhywun wedi gwneud rhywbeth neu gweud rhywbeth cas i nhw. neu mae rhywbeth ddim wedi mynd y ffordd o'n nhw angen. Weithiau pan mae'r ydych yn drist, mae eich llyged yn llanw lan gyda dŵr i creu dagrau sydd yn rhedeg lawr eich bochau. Falle byddwch yn gallu teimlo'n isel, mae calon chi'n teimlo'n drwm, a hefyd falle byddwch yn teimlo'n bod ddim egni gyda chi. Ond cofiwch, dydi'r teimlad yma byth yn para am hir. Pethau sydd yn gallu helpu yw siarad â rhywun, cael cwtsh, neu mynd am dro i cael awyr iach. Rydw i yn drist pan mae fy mhlant i, Mali a Cian Alessair, yn cwmpo mas ac yn gas i'w gilydd. Fi'n teimlo yn drist achos mae Lego wedi torri. Ac y teimlad ola yw teimlo'n balch. Mae balchder yn teimlad arbennig lle chi'n cymryd pleser yn cwblhau rhywbeth. Cwpl o engreifftiau o deimlo'n falch yw gorffen eich gwaith ar amser, tynnu llun arbennig, ennill rhyw twrnament chwaraeon neu dysgu sgil newydd. Byddwch yn gallu sefyll yn hyderus gan gwybod yr ydych wedi llwyddo i gwblhau neu gyflawni rhywbeth arbennig. Byddwch yn gwenu o glust i glust ac eisiau rannu gyda phawb yr ydych yn gwybod. Rwyf yn falch i fod adref yn ddiogel gyda fy nheulu. Wrth glywed a gweld sut mae'n teimladau'n newid o ddydd i ddydd a sut mae'n effeithio ni, mae'n bwysig i ddod i nabod fel yr ydych yn teimlo a dod i enw ar y teimlad. Bydd yn galluogi chi datblygu sgiliau emosiynol a chymdeithasol trwy trafod sut rydych chi'n teimlo a beth sydd yn mynd mlaen i chi er mwyn cael eich cefnogi yn y ffordd gorau. I orffen, dyma Misus Lewis yn dangos i ni fel i cyfathrebu ein teimladau trwy defnyddio iaith yr arwyddion. Diolch am wrando, hwyl fawr! Helo blant! Fy ddined eleni yw i ddysgu mwy am iaith yr arwyddion. Hoffech chi ddysgu gyda fi? Hwna'n rhywbeth newydd i fi hefyd, felly rydym yn dechrau dysgu gyda'n gilydd.

Nawr, os mae rhywun yn gofyn i chi, helo, sut wyt ti? Fe allwch chi ateb drwy ddweud, rwy'n hapus, diolch.